laha u langute chanele ya G1 Solly Makamu, n'wamafenya wa ndhuma wa hina loyi hi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu!
Riperi ni la ku mi amukela hi le ka G1 Solly Makamu Channel, chanele leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na tatana Ndlhovu xewetani vayingiseri mi vheta mi mi va dumela mi va byela ku.

sunguriwa hi 2019 okay uh, loko yi sunguriwa a yi langutisi ngopfu ka timhaka ta ku la kota ku onara ngopfu tinene or ti-legend ta yena ta music wa xitsonga yeah. so kahle kahle ni nga vula ku company leyi dilana ngopfu na yini ku ni sungurisa ku swi kota ku va kahle okay. yi dilana ngopfu na ku va yi kha yi promota ti-artist leti ta humaku ku ti endlela ti-cd launch for mahala and then na ku xixima tinhena na ku endla ti-festival eh, ti, ti, ti okay so hi leswi hi telaka ngopfu hi swona sweswo okay so eh tanihiloko ni vulini ku hi sungule kahle hi 2019 hi loko hi endla ku sungula hina ku tirha hi sungule khale kahle kahle a ri le ndzhaku le exikolweni mm. ah, na le yunivhesiti le a hi ri busy swinene na loko va mbitana nkarhi walowa hi jiwani mihamba mi ta le tef a hi ri kwele tef ka ha ri na xitsonga xa ba kahle yeah hi sungule kona le ndhaku le so a ri munhu lawa swa ku ti ti ti event ku nga va ti-invent ta personal ngopfungopfu so mara leswi swi nga hlohlotela too much ni ve ni vona ku ri ku na xivono too much xa ku lava ku ta pfuna because le ku susela le ndzhaku a ni kota ku pfuna um vana va xikolo ni famba na vona ni va teka kwala kaya lava nga pasa matric ni ri hava na peni njhe wani. a ni ri na masingita ngoni ku a hi fambeni ku wa xikolweni a ah, no ni yimele mhani va veka mali hi ko ni nga ta ya the following year xikolweni ku hayi a hi hi ta fika hi swi vona kwihi se hi fika laha hi nga fika hi kota ku va hi humelelisa milorho ya vanhu vo tala ngo va humelela so hi 2019 hi tshame hansi kahle kahle efraim ya nga ta na na na na milorho leyi ya ya ku la ku xixima a ku an approach a ku he ndlopfu ni kombela ku hi ta hi ta hi endla swi swa so mm. ku nga la ku xixima nhenha la xitandzini xa yena ku nga mc mabasa mm. hi laha swi nga sungula kona so loko hi ku ha xixima o oh, hi tele ngopfu hi g one loko hi sungula mi nga ku a hi ri vo ma ten so ivi hi tirha hi tirha hi tirha hi tirha ku fika ku se siku ra event ri fanele ri fika mm. a ma ni mi byela ku hi endleri ku xitori mi kuma ku hi kumu vanhu vo fana na n'we g one va ku hano mi ta tisa malayiti ivi un'wana ku a ni ta tisa xiteji N'wana ta ku ni ta ta na sound. kun'wana ku ni tata na sawundi wa serious e i no hi prepare manjiwani Yeah. prepare prepare prepare prepare siku ri fika ra event loko siku ra event ri fika va ku next week event u hlamala laha hi fambaka u ve ri ka ha ra event yava ka ha ra event se ni fonela eframe ku eframe leswi nga ku busy nga ku organizing up and down laha ve ri ka ha ra event a ku hayi no mi swi twa kwihi va ku a ve ri swi humaka lava vinyi va nga kusuhana lava hi va endlelaka va ri event ka ha ri hava serious eyi hi ringeta ku fonela lava nga hi tshembisa phela stage a va ha khomi tifoni lava nga hi tshembisa yinini a va ha khomi tifoni ku pulani yini kaya kaya ka hi se hi tsutsuma hi ya nghena ka nhombelani ka nhombelani hi nga hi ka kuma hi fika hi kuma kona music Yeah. ivi hi ku hayi lowu a hoxa va ti-barricade leswiya swa ti eh, swo komba ku danger Hey, tape very, nyana very danger tape.
danger tape Ay, hi xava vitana danger tape leyi hi sekela hi sekela so ya va kuma ku vanhu vo sweka hi ringeta vambirhi vana a ri vanhwanyana nghena na vavasati va mi va nghena va pfuna ku sweka yeah nghena tintisani ta efraim na tona ti pfuna ku sweka hi fanele hi kheta ra ti-artist hinkwato phelete ti nga ku teni yeah ku swekiwa hayi no hi ku event ya hi vekela mani yeah hi ya kuma sisi un'wana a endla swa decoration va ri khongi dico kona la ka ka miswana yo duminyana e e decoration khonge dico yes a hi a hi pfuna ku decorate nyana xitendani lexiya xa hina hi xi kuma a hi ri tende la ka kwalaya ka miswana a hi ri tende ka mfana wa vele ka xisiwana ivi hi tikhori ta tendele ra ku hi ta ri endla ri va v i p ya hina ha hi foyinela ti-artist mani a ku a ku tele mani a ku tele jiwani a ku tele jiwani ku ri tini ku fika na vo mester nkovani leyi vo papa phina va ri kona ka evente leyi hayi ivi hi va na laki jiwani because leswi nga endlaku hi va na laki hi kumi misa un'wana laha xitandini a ku loko mo endla event leyi yi humelela mi ni ta mi doneta hi five thousand ya ku nyikelela artist hayi ya ku ta ka hina jiwani mi yi khoma kahle kwalaho Ivi hina hi ya endla khekhe. Khekhe leri ni ri endlini mina a ri worth-a vo ma six thousand ra rent. Nsati wa mina u endla makhekhe. Ivi ni ku, a ni kombela hi endlela khekhe rikulu mani, ra katara mani, tafula lexi tsanana lexi. Katara yi nge huma laha ivi yi tlhela yi leha yi ya le. Ivi hi endla sweswo dyiwani. Loko hi endlile dyiwani then. ntirho wu fika a ni kuma ku ntirho wu humeleli ngopfu luyani a nga hi tshembisa five thousand a fika ntirhweni a kuma ku ya a ku humeleli ngopfu a fika a hi hlevela ke vafumu a ni nge swi koti ku anawunsa five thousand la ya muni ku um ni ta ku nyikelela ten thousand itse yi va dawula Eh, eh, wa ku- serious eh a yi bote frame a ku xavo a yi xave nkat- katara ya ku ri no yi fanele yi nyikelela hi yona hi endle ti-certificate ku nghena makhephu ku nghena swakudya leswi swa ku fida ti-artist a hi tiva hi ti-artist a hi intelligent a hi ti vekisa yi tini Okay. lavantshwa hi va vekisa yi tini hi mhaka xoka va khetana hinkwavo vanhu lava ku vula ntiyiso eg one a hi hakelangi munhu ka event liya Okay. um lexi hi nga xi endla hina hi yo nyikelela yona mukhalabye la hi endlela um ntirho lowu Okay. se lavan'wana va tihi mhaka ku va sapota mukhalabye mc mabasa Eh. so hi laha hi nga kuma ku ntirho wu vi successful too much and then hi koti ku yimisa hi sele hi ri two na efraim se kusuka kwalani hi tshama hansi ku ya ma efraim swi ti komba ku loko wo famba na group hi nge fiki laha hi ya kona because um loko swi lava ku fika maheteleleni vanhu va tlhehlela ndzhaku vanhu a va olovangi ku humesa timali swi nga endleka mi kuma ku van'wana va olovini mara van'wana a va olovangi va nga humesa mali ya vo va nyikelela kumbe va endla swin'wana for free vanhu vo tala va langusele ku lava ku benefita at the end of the day so ni ku hayi no a hi endli a hi yi mahlweni so hi sungula hi ku City Lounge, Henley City Lounge ya nkulukumba n'wavongo wo hlanganyeta kwale ka Mswana. Okay. Hi vuya ku City Lounge ya Themba Xikombe. Okay. Eh hi vuya ku City Lounge ya Easy. So before sweswo hi yi bambini hi G1 hi ya endla DVD ya tatana Makhuvela. Okay. Hi langutise ku ri i ncini hi hina hi nga ta na mihleketo leyi. Hi vona ku i ncini lexi hi nga nyikelela ku tatana Makhuvela hi xona hi kuma ku ya hava music video. okay ivi hi foyinelana na lava tivanaka na yona ku mi nga hi pfuna ku endla music video na Eh. va ku e hikuva a swi ta costa mali munhu va hi byela ntsengo lowu swi nga costa ku ivi hi hakela ntsengo luwa a ku nghenelela na van'wana va tikhampani va pfuneta kwalaya lava tivanaka na mr h w makhubele Yeah. va pfuneta ku ntirho wa vasa a wu ri successful too much na vo dj mfundhisa va ri kona kweli Okay. Eh, na vo five rand mavoni a va ri kona le ntirhweni luwani yeah a ni kuma ku ntirho wu vi successful too much ivi hi vuya G1 kwanu swi komba ku vanhu va ri ku hi seketeleni man mm. leswi hi nga ku swi ndleni a hi hosti ntirho la kaya December last year yeah. ya 2021 okay. pa event hi humesa line up G1 mm. se kwa hi la nepena yi basangi man a hi vekeli exidawuli eh, makhuvena tatana mavasi ku hayi hi vona va nga ta va yena loko halana ya pena yi basa hi nga kuma mani sikwaahi eh, nkarhi wolowo a ku rhoka um post a xi ri ku rokeni post laha hi ku hawa no a hi kumeni post hi foyinelana na post a hi chajana na post hi hlangana a ah, jiwani mo ni mi byela vanhu va lava hi nga va endlela swilo jiwani mo kuma ku hi vona lava ngo hi fanele ku va hi tshemba hi va va va byela ku vanhu loko va vona poster leyi ri na vo post laha ndzeni mm. va ku hayi vo poster va kona a nge vi kona post un'wana ku a no me ni tshama na post kusuhana so hi tibra tin'wana tikulungole dya ndi vitana mani mani mani a ti tali ni byeli ku dyi kona le ka tirhi luwa Eh. se ni kuma ku tirhi wu le ku sapota jiweni ya jiwa vo chansa va hi Eh, va fana ve le ku chanseni eyi organizini mani lunghizini mani ene hi kha hi endlela yini a hi endlela ku lava va ti-artist leti ta ha talaka ta ha nghenaka a tivi ku ri na vanhu vo tala hikuva ku ri na artist leyi vanhu vo ngo va ta ta va ta vona yona g one a swi a swi a swi basi kahle loko mo fika mi rhamba artist leyo i mi nga rhambi yo duma hi ku loko vanhu vo tala va suka va kha va yi tsutsumisiwa hi leyako ya vona leyo duma leyi Yeah. hi yo yi nga ta fika yi nghena yi nga ta fika ya vona yona mara loko va ku va vona leyo duma va vona na levaya van'wani va ha nghenaka ka music va e kasi xitsonga ku na vanhu va so na ya i ntiyiso walowo hi rhamba rhamba hi endla sweswo a jiwani ni mi byela ku vanhu vo va tshametela lomu eswitandini va tshametela lomu byaleni kona loko va ku ku nghena mester post ni mi byela ku hi vomo one mm. eh, ni kuma ku laha gidini ku tele ngopfu leswi swa ku ri vanhu va lwela ku la ku la ku hakela ku xava mathikithi va la ku nghena va phuxana laya ndini van'wani va la ku wisa kunene gede va nghena for free um ni kuma ku a ni ami ngopfu hi tibouncer jiwani a ni ami ku dlaya ni khomi tibouncer tin'wani and then ni appreciate too much tibouncer leta bo bo um i kona misa loyi i tirhelaka mavundala okay e so a ti na team ya yena yin'wana yi suka hi le pulukwani yin'wana yi suka kwala giyani va hlangana laya yeah ni ri ku tirhiweni jiwani ku tlangiwa mpama straight munhu loko a ta ku thathara thathara loko a ta a- a lombuti kiti munghana Yeah. kuxaka ku nuka ku tlanga mpama tiwa Yeah. tlanga mpama jiwani ku tlanga mpama so ni kuma ku ri like ku vi na order yin'wana yikulu ngopfu even Yeah. though vanhu vo tala a va swi nyazini swinene na leswi hina hi nga swi langutisa loko se hi helini ntirho hi ti langutisa ku maybe makete ya hina marketing ya hina yi vi yi vi hansi ngopfu mm. na ku hi makete mi kuma ku hi mi sunguli hi november event yi ya yi ri ya december so hi nga ri na nkarhi wo tala wo wo hi maketa mm. so even then hi ku sweswi hi endla yini na so hi laha hi nga tshama hansi ku a no jiwani hi fanele hi ya a joni okay eh a joni ya sungula kwihi ku hayi no a hi langutiseni tindhawu leti nga kona joni ivi hi ya yi kuma ndhawu ivi hi ku se Hi sungula rini? Hi sungule hi February hina ku maketa ntirho wa hina wa le Joni, loyi ni lavaka ngopfu hi vulavula ngopfu hi wona namuntlha. Okay. Ni lavaka ku ri na vayingiseli va va swi tiva ku ri eh, ntirho lowu wu kona ku vula ntiyiso ene wu kona. Van'wana loko mi langusa ka ti-comment va ku wa wa ntirho wa kona wa sa u advertise wa so wu ri kule so. Lexi ya Jiwa ni endlela timhaka ta ku vanhu va kota ku kuma nkarhi wa ku u hi byela ku va lava yini Yeah. and then na ku hi lunghiza. Yeah. Eh experience leyi hi nga na vona i nga va na yona le ndzhaku yi hi kombisa ku loko mo endla swilo hi ti-last minutes a mi koti ku lunghisa Yeah. mi siya na vanhu lava va ri vayingiseri va lava ku ku vona ngopfu vona yeah tanihiloko hina hi kha hi tirha jiwani a hi na artist leyi hi tirhaka na yona Mm. hina hi tirha na munhu na un'wana a chayaka music Un'wana wa na xitsonga un'wana. loyi va kumeka ku va nga- a nga- a nga- a nga kumekangi la ka ntirho wa hina jiwani i timhaka ta ku mi kuma ku hi kha hi nga n'wi afodi Yeah. kumbe hi nga ri hava ti-contact ta yena yeah. that's why ni lava ngopfu ku swi fikelelisa swiswana ka vanhu ku ri vanhu loko ku ri na artist leyi va lavaka ku ri hi yi nghenisa mm. a va hi byeli vanhu u vona ku vanhu va lava ku artist leyi nghenisiwa a va xava matikiti mm. eh matikiti ma ta sungula ku va ma ri available hi ti one ta july okay um hi ta va hi ri na station a hi ta va hi kha hi kumeka na hi ti weekend vo palms hi ta va hi kumeka soweto asekeleni hi ta va ku ri na vanhu lava ni nga ta va menxina laha jiwani va nga ta va kha va ku ri vona va nga ta va kha va kumeka na mathikithi lawa okay. um wo sungula i efraim loyi hi tirhaka swin'we okay. ivi ku nghena n'wana n'wa manyike mm. ivi ku nghena mfana un'wana va ri winners ntisani ya mina huma kwala ka mbala ti kumeka a a xawela okay. so ivi ku nghena na mina okay hi hina lomu hi nga ta va kha hi khome mathikithi malama okay ma ta ku endle njhani a hi ngheneni breaking ne then hi ta vuya hi hi hi byelana before hi ya mahlweni hi byela lava va nga tiviku efraim va nga tiviku n'wana n'wamanyike ku va nga tihlanganisa njhani na na vona alright
Tokoto Studios. Home of Technology.
nenes bake and treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes scones muffins na ti-biscuits hi kumeka eka mudavula esalani seke hi kume eka whatsapp number ya 081 476 6475 ndzi te nenes bake and treats we serve with love veri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota na ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomela ti-cupcakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondo nsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondo nsovo polite
Togoto Studios. Home of Technology.
hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka g1 swo lema ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo um vhetani mi va nyika na tinumber phone ta ta vanhu lava nga ta va va khome mathikithi alright mathikithi um vanhu lava nga ta va va ri va reliable i ni ta sungula hi efraim ne um efraim mavasa ku nga zero seven one seven nine one nine four three nine ta efraim teto ivi ni ta ka n'wana n'wa manyike ku nga zero seven one zero three two five zero three nine ivi ni ta ka winners ku nga 078 067 4529 then ni ta hetelela hi ta mina ku nga jonas godfrey ne le ka facebook ni ti vitana jonas godfrey so a yi hekiwangi e eh, akhawunti ya mina i ya mina yaleyo loko mi ze mi twa ku jonas godfrey is the right person ku nga 0 ni ta sungula hi ya whatsapp i 082

west hi teto ti-contact hinkwato na information hinkwato yaleyo so lexi hi nga encouragaka ngopfu xona vanhu i ku va vanhu va xava mathikithi nkarhi wa ha ri kona mm. and then na ku va va tirhisa nkarhi loko xava mathikithi because e, aka venue ta va ya ka hi nga ri ku xaviseni ka mathikithi hi avoida timhaka ta ku vanhu loko va fanele va kha va vona event van'wani va ha ri busy va dilana na timali gatini so um a hi ta vula ku ri xavani mathikithi nkarhi wa ha ri kona evhente leyi yi phiriphiri ya ha ri na masiku mo mo leha swinene ende ka ha ri na ti-surprise leti hi nga ku ti tisini ta ti-artist tin'wani leti mi nga ta ka mi nga tshembi loko se hi ya ti hoxa kona so vanhu a va xava mathikithi um va nga swi tekeli hansi ntirho wu kulukumba swinene lowu nga tlhe wu va wu humelelini so okay mi nge se ya mahlweni kwala ka ka ka ka timhaka te ta ta ku ku ta va na ti-surprise leti mi nga ta va na tona before hi fika ka ti surprise leti mi nga na tona up to so far mi khomi ti artist ti for for ntlangu wa n'wina lowa ti one ta october alright for ntlangu lowu hi nga na wona ti artist leti hi nga tikhoma a jiwani muwela kona okay um hi khome sandlen u kona Okay. mr post kona um And then ku na ti artist to fana na vo Blane va ku huma ka Nhombelani ku na Sphiwe wa ku huma Bulwini ku na Bamuza wa ku huma ka Xigamani ku na D_J Khwaya ku na Xongi i dume hi nsimu ra ra munhu wa munhu wa wena munhu wa munhu munhu wa munhu ku na Nurse Matlala loyi lava n'wi tivaka Nurse Matlala u kona ta va ri na hina ivi then ku va na Kulani Xigombe. hi va hi ri na themba eh themba the general eh u kona na yena ivi loko ni langusa kahle ku na kasi time kasi time i vafana va ku huma a Mpumalanga lava nga ta va hi khomini hi hip hop ivi then hi tlhela hi kuma ku ri ku na ti-artist ta ku huma a Mozambique laha hi nga na Makhwirini Baloyi. okay. hi va na dj mlambo eh i ti-artist ta hina ta kuma mozambique hi nga ta va hi ri na tona teto then loko ni secha secha layani ku ni nga va ni siyimani a ni swi vona voni ah, kahle mara eh va kona van'wani eh postara yi le ku yi le ku yi le ku flyeni yi kona ka social media postara ya hina Um um jiwani hi nga mi siyelana hi nga mi siya na yona ivi va la ta yi vona kahle ku ri ti-artist leti nga kona leti ku va hi nga siyanga munhu yeah ene xin'wana lexi hi va tivisaka xona va- eh, vayingiseri ku na yin'wana futhi postara jiwani yi nga ku trendeni ya ku wa yi tiva legend na Okay. ya ti-26 ta december Mm. eh i theme ya hina yaleyo wa yi tiva legend na laha hi nga tibyela ku la ku ta hosta all the legend leti nga tshama ti va kona ka xitsonga music hi ta va hi ri kwala kaya la ka muswana ka jonasi hi laha hi nga ta va hi hosteli kona event leyi wa yi tiva legend na so lexi hi nga xi hlamusetaka i ku um eh, ti-artist ti kona tin'wana letikulu ta ha ri ku ku lodeni ha ri ku busy na tona hi mi tshembisa ku ri end of august ti ta va ti humile ti ta va ti ri kona so vanhu a va xava mathikithi nkarhi wa ha ri kona and then ivi hi sapota hi kulisa um mhaka ya kulukumba um eh, g one i ku kulisa xitsonga Mm. ene xin'wana ni nga ta va byela swi soweto t v yi ta va yi ri kona yi kha yi yi kha yi capture ntirho wa hina okay so um mi ta mimbali tradition because ta va kha hi kurisela e n'hweti liya ya hina ya Ya ya ndhavuko. ya ndhavuko Eh. so vanhu a va ti va mbale ti-tradition ta vona and then eh, na tinkambi a ni ta kombela ku a ti ti ti mbale tradition hi ku ku ta va kha va capture va ta va kha va i ti-life ta vona leti va nga ta ti tlanga va ta tlangiwa futhi ne le ka tv leswi nga ta endla ku ri swi va promota music wa vona wu kota ku va wu kula hi ku mhaka yikulukumba i ku hi endla ku music wa hina wu tiveka hinkwako ku nga kumeki ku kha ku domineta xaka tin'wana mara hina hi nga swi twisisi i ncini leswi endlaka ku domineta xaka tin'wana so hi endle ku ri soweto t v yi va kona ku yi ta va yi ta va yi busy yi kha yi teka ntirho lowu okay um xin'wana xi nga xivutiso ni nga na xona ka wona ntirho walowa before hi huma ka wona um timhaka ta mathikithi mi ti tivisini ku ma ma kumeka kwihi njhani ma kumeka hi mani alright hi na thikithi re re ra v i p ni and then xin'wana lexi hi nga ta mi tivisa xona v i p ya hina yi saseke swinene Okay. and ivp leyi xiyimo xa le henhla yo endla ku vanhu va kota ku afforda because i event ya hina yo sungula ye le joburg Okay. so hi ku hi vuyisa ka 300 rand vip ya hina Okay. um so hi na limited number ka vip ku nga 220 ya vanhu so if loko la ku tshama ka vip xava thikithi hi ku hatlisa eh, na na nambara ya le hansi ene ndhawu yi safe yi safe too much mm. and yi saseke too much na loko tshama ka yona ta swi vona ka u deserve ya nkuva hakeli 300 ku tshama ka yona mm. so general ticket ya yena i 100 rand so loko swo kumeka leswaku ri vanhu va nga ma kumangi mathikithi mi kuma ku vanhu va ta xavisela mathikithi gatini leswi hi nga ri ku xona swona mara ku nge hi ve 100 rand gatini na loko ho endla timisi tin'wana ta ku eh, thikithi ri va kona gatini mara ri nge hi ve 100 rand gatini ri ta va ri ri ka vo ma 150 ku ya henhla so munhu a xavi thikithi sweswi ra ha ri 100 rand and then ivi a ti xavela vip ya yena ya 300 rand nkarhi wa ha ri kona okay no swa swa twisiseka swinene a ni tivi ku i ncini swin'wana mi swi twaku ku ni faneke ni swi hundzisa um swi nga va swi ri swa mayelana na event swi nga va swi ri swa mayelana na company hi yoxe alright lexi hi lavaka ku xi ku xi hindzisa too much i ku kombisa ku ri um um seketela wu lava ejiwani Yeah. ka vanhu lava nga na xivono xi lexi hina hi nga na xoho um hi rhandza ngopfu ku hi kuma seketelo ka vanhu lava nga na xivono because ku kuma seketelo ka munhu la nga ri ku na xivono u ta tlhela a fika a nga koti ku swi twisisa leswi hi tirhisaka swona so seketelo a wu lava ku nga va seketelo wa macheleni ku nga va seketelo wa ku pfuna hi mihleketo and then xin'wana lexi hi nga talaka ku xi vulavula um jiwani hina hi tirha hi ri two ku nga mina na Ephraim eh ku hava munhu un'wana hi tirhaka na yena mm. eh or ku hava munhu un'wana la onaka company lava va kona lava hi tirhaka na vona for ku correcta kwalaho mm. hi lava timanejara tikulu ta company hi mina na Ephraim ku hava munhu un'wana mi nga va nga ku hayi va yisa lava va forwardiwe hi vo swimani mani mani mani no mm. a hi forwardiwangi hi munhu a hi rhangisiwangi hi munhu ho va ka hi tirha swilo leswi swo ka miehleketweni ya hina ku hava na munhu na un'we a nga hi nyika emihleketo Okay. lexi hina hi lava ku xi tiyisisa too much eka vanhu va ka hina i ku a hi sapotane njiwani loko hina ho kota ku sapotana hina tanihi ri matsonga machangani um na tinxaka letin'wana ti ta hi tekela ngopfu hlokweni loko hina hi kha hi sapotana ka mintirho leyi hi endlaka so leswi swi endlaka ku ri hi nga yi kule ngopfu jiwani lexi ni nga xi notice ngopfu ka mintirho leyi nga yi endla ngopfu ko hala kaya ni nga swi tivi ku swi endleka ngopfu kaya na i ku vanhu va langutisa ku i jiwani a endlaka ntirho lowu jiwani i kule ni kha ni n'wi vona a kasakasa ni kha ni n'wi vona a ringeta ku tlhariha ni kha ni n'wi vona a nge ni byeli nchumu or swin'wana a hi tshama swin'we benceni jiwani mi ka mi ba total jiwani ivi ni nga bi total mi ni tlurisa sweswo so hayi a nge ni byeli nchumu loyi a kopela ka mina so a hi humeni ka moya walowo wa competition ivi hi va na moya wa ku lava ku ta endla ku um hendla swilo hi khomana swilo swi ya mahlweni ene hi nga langutisi ku swi endla hi mani a hi langutiseni ku swilo leswi munhu la swi endlaka Swi na ku tisa ku ncinca na? E, ku na ku cinca ku kulu jiwani hi nga ku ku endleni, even though kun'wana a hi se ku valavula mara ku na ku cinca ku kulu ngopfu hi nga ku ku ndleni ngopfu ka hala ka ka music hi woxe. Um, loko ni ta mi byela hi leyi ya ti-legend ni ve ni kombisa ti-legend to hlayanyana ku ri this is what hi lava ku swi endla va va va vi va kumbe va komba va kombisa ku va va hlamala too much ku eish i khale ngopfu yi nge yi tshama yi rambiwa ka ka Ka tigigi. ka tigigi ene eh, swi tika ngopfu ku rhambiwa kahle kahle mm. ho kumeka yi tshamisi sweswi ndlala yi hi dlayisa sweswi lembe na lembe mara loko hina hi koti ku va ku endla sweswi hi kota ku kuma nyana xibonasana xa munhu wo karhi hi december so a hi ta ku loko mi hi sapota um eh, vaseketeri na vaseketeri va dyiwa loko mi hi sapota mi endla leswaku hi kota ku va hi kha hi tumbuluxa moya mintirho na ku va hi kha hi langutisa ku hi mi tisela na lava mi nga ti byela ku ve a va ha ri kona ka music mm. mara ku ri ku va kona vo ka va nga ri na yini

Valanguti or valandzeleri va chanele leyiwani ni mi khensa swinene na ku aheneni hi ya byela na lava nga koteki ku fikelela ka ti YouTube or ka ti Facebook va nga koteki ku fikelela hi va byeleni ku ntirho wu koho ene mathikithi ma kona ma humini mi va nyika na ti contact leti nga koho ni khensa on behalf of Ephraim Uh, mitirhikuloni ni khensa swinene a fanele a va ri kona kota ku va kha tihlamulela swin'wana na swin'wana mara hikuva hi nkarhi na mitirho hi kumeka hi ri kule na kule mara ni khensa swinene na le ka yena ni tlhela ni khensa hinkwenu lava nga ku languseni ka chanel ya n'wina ni khensa na n'wina jiwani ku va mi hi nyika opportunity leyiwani um swa kala swinene so A heta ku ri, Yanani mahlweni mi kha mi mi mi mi puromota mi pfuna na van'wana vanhu ku kota ku va va humelela. Ya, a ti a a ma ti mabindzu ma n'wina hi ta hamba hi ma hi ma navetisa kwalaya ka channel ya hina mi hi byela ku ri na tipulani ta n'wina ku ya mahlweni ku fana na vona a va kha va hi byela va ENJ ku plan ya vona i ku va la ku host-a event leyikulukumba hi ti one ta October le a Orlando i Orlando West or East Orlando West yes a Orlando West hi ti one ta October. Mi nga rivali ku ri loko mi lava ku tiva ku G1 Solimakam u performa kwihi ma nghena ka www dot solimakam dot co dot za na ya vona event yi kona kwalaya mi fika mi cheka ku ok rini u ya kwihi rini u ya kwihi so na liya ya ti one ta October yi kona ku ri hi ta va hi ri swin'we le a Orlando West hi kombela mi xava mathikithi ka ha ri na nkarhi because hi ya perform-ela n'wina hi phefomeli vona lavawani that's why vona va va va hi rhamba ivi va tlhe va vitana na n'wina inkomu. Tagata Studios.
Home of Technology.
ahe hi mina west mgimiti um langutelani channel ya soli makam g1